Ähliňize salam dostlar, A-Star Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly ýene-de siziň üçin öz işine başlaýar. Ahyrsoň YouTube bize wideo ýüklemegimize rugsat berdi. Eger-de ýadyňyzda bolsa futbol täzeliklerinde awtorsk wideolary rugsatsyz ulanandygymyz üçin bize wagtlaýyn wideo ýüklemesiz edipdiler. Indi nesip bolsa her gün siziň üçin aýdymlary, sazlary Gysga kinolary hem-de futbol täzeliklerini hem siziň üçin her gün ýükläris diýip umyt edýän. Munuň üçin sizden talap edilýän ýekeje zat, şu wideomyza laýk basyp, eger kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz kanalymyza agza bolup hem-de dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edip wideomyza başlaýarys. Bu görýäniňiz Erik. Ol gaty ýönekeý we ýuwaş oglan. Şeýle doly ofisde işleýärdi. Işdeşleri oň bilen gürleşmegem islemeýärdiler. Erik bu barada bilýärdi, emma bilse-de bilmediksirän bolýardy. Erigiň dostlary ýokdy. Şoň üçinem ol olar bilen dostlaşmak isleýärdi. Erik olara gijeki bara baryp, piwe içersiň diýende bolsa, olar oňa başga işleriniň bardygyny aýdyp, oň bilen gidip bilmejekdigini aýdýardylar. Şol gün Erik gije kluba baranda bolsa işdeşlerini görýär. Işdeşleri oňa görünjek däl bolup ýüzlerini buksalar-da, Erik olary görmediksirän bolup olaryň ýanyna barýar. Şol wagt kluba Ersin hem gelýär. Ol onuň söýýän gyzy hem-de işdeşdi. Hemmeler Erigiň ony söýýändigini bilýärdi. Işdeşler onuň üstünden gülmek üçin, oňa söýýändigiňi baryp aýt diýip maslahat berýärler. Erik gyzyň ýanyna baryp salamlaşýar. Şonda gyz ony tanamaýar. Soň Erik olar bir ýerde dört ýyl bäri bile işleýändiklerini aýdýar. Şondan soň ýakymsyz dymyşlyk bolýar we Ersin ol ýerden gidýär. Erik gyzyň yzyndan seredip, Şu gyz meňki bolsa hemme zadym bererdim diýýär. Şol wagt ýokardan bilýard şary onuň ýanyna düşýär. Ol şary eline alanda bolsa, ýokarda gyzyl köýnekli gyz ony ýanyna çagyrýar. Gyz onuň dileglerini eşidendigini aýdýar. Ol gyz ony balkona eltip ogşap, özüniň şeýtandygyny aýdýar. Erik bolsa bu ýeňil gyzy nireden sataşdym diýip ol ýerden gaçyp gitjek bolanda, Ol gyz onuň öňünde başga köýnekde peýda bolýar hem-de Erigiň ýakymsyz durmuşyny gürrüň berýär, ýagny özüniň şeýtandygyny ynandyrmak üçin. Öz durmuşy barada eşiden Erik aglamaga başlaýar. Şonda şeýtan oňa sen prosta dileg etseň bolýar, men hemmesini amala aşyrýaryn diýýär. Şonda ol ony synap görmek üçin Big Mak we kola içesiniň gelýändigini aýdýar. Gyz barmagyny şakgyldatýar. We dilegiň amala aşdy diýip ony McDonald's alyp barýar. Gyz zakaz edýär, Erik bolsa puluny töleýär. Şonda Erik meni samsyk gördi öýdýän diýip pikir edýär. Gyz bolsa Lamberjeýn ulagynda ony gije kluba alyp barýar. Ol ýere baran wagtlary ol ýerdäki hemme gyzlar Erige ýapyşyp süýkenmäge başlaýarlar. Şol wagt ofsiantka oňa süýji alyp gelýär. Erik ony iýip Bu meniň ýaşlygymdaky garry mamamyň bişirýän pişenýasyny iýer. Olar gyzyň ofisine giren wagty Erik oňa men şeýtany başgaça göz öňüme getirýärdim diýýär. Şonda ol gyz oňa hakyky keşbini görkezýär we Hudaý barada soramazlygyny aýdýar. Çünki hemme onuň bar ýa-da ýokdugy barada soraýarlar diýip aýdýar. Şondan soň ol Erige kontrakty berýär. Onda ýedi sany dileginiň bejeriljekdigini, ýöne ol dilegler bejerilenden soň, onuň ruhuny aljakdygy barada aýdýar. Erik bulara ýanzapdan gorkup, öz ruhuny bermejekdigini aýdýar. Şonda Şeýtan oňa geljekki durmuşyny görkezýär. Ol Ersun bilen bile bagtly görünýärdi. Ondan soň Erik kontrakta seretmän gol çekýär. Gyz oňa telefon berip, nämedir bir zat başgaça bolsa, üç sany altyny bassa, onuň ýanda peýda boljakdygyny aýdýar. Erik birinji dilegini aýdýar. Onda ol özüniň baý hem-de Ersine öýlenen bolmalydygyny aýdýar. Gözüni ýumup açýança, ol Ersin bilen bile ýatandygyny görüp begenip gidýär. Aşak düşende bolsa hyzmatçysy oňa nahar getiren wagty ol özüniň ispan dilinde gürläp bilýändigini bilýär. Ondan soňra özüniň athanasyna baryp, özüniň täze durmuşyndan lezzet almaga başlan wagty, Elsin özüniň iňlis dil mugallymy Raul bilen gujaklaşyp öpüşýändigini görüp gabanyp, özüniň murtuny ýolandygyny bilmän galýar. Oňa hyzmatçylary olaryň söýgi taryhynyň köp wagtdan bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Soňra Erik Elsine gygyrýar, Aýerson bolsa ony halamaýandygyny, eger-de ýene-de şeýle onuň üstüne gygyrsa, ol onuň üstüne gusjakdygyny aýdýar. Şol wagt hyzmatçylaryň biri gelip, fabrikde uly dawa bolýandygyny aýdýar. Şonda Erik özüniň armiýasynyň bardygyny görüp gaty haýran bolýar. Fabrige baranda bolsa, ol özüniň Kolumbiýa narkobaronasydygyny bilýär. Şonda Raul gelip indi ol hojaýyndygyny aýdyp, ony öldürmäge çalyşýar. Erik bolsa klientleriň wertolýodyna ýapyşyp, ol ýerden gaçyp barýarka, şeýtany çagyrjak bolup elindäki zady gaçyrýar we özüni hem oklap, üç sany altyn basyp ýetişýär. Erik maşynyň kapodynda peýda bolýar. Şeýtan oňa Eger siň hem ony söýýän bolsun diýip aýtmadyň diýip, Är-aýal bolmak başga, söýüp-söýülmek başga zat diýip aýdýar. Soňra bolsa şeýtan Elsun näme zatlar halaýandygyny bilmek üçin onuň komnatyna girip gündeligini okaýar. Elsunyň gündeliginde duýgulary güýçli we ýüregi ýok oglanlary halaýandygy barada ýazylypdy. Şol wagt Elsun duşdan çykypdy, ýöne şeýtanyň jadysy sebäpli Ol olary görmeýärdi. Erik oza şol wagt duýgulara baý oglan bolmak hem-de Elson kem ony gowy görsün diýip dileýär. Şonda olar plýažda peýda bolýarlar. Her gezek Erik Günüň batyşyna seredende, onuň gözlerine ýaş gelýärdi. Ol Günüň batyşy nähili owadan diýip, Elsina öz taýýarlan saladyny uzatýar. Olar ýaňy öpüşjek wagty şeýtan öz itleri bilen peýda bolup, olara päsgel berýär. Erik bolsa gyzy gorkmadyňmy diýip gaýta-gaýta sorap onuň gaharyny getirýär. Erik ýene-de günüň batyşyna seredip, duýgulanyp aglamaga başlaýar. A gyz bolsa oňa bir zatlar aýtmakçy bolanda, Erik onuň sözüni bölüp, öz çeken suratyny görkezýär. Şondan soň ol ýere oglanlar gelip, onuň üstünden gülýärler. Aýerek bolsa aglamjyrap, olara bu ýerden gidiň diýýär. Şonda ol oglanlaryň biri Elsine, Bara baryp ojuk-pujuk içersiň diýse, gyz oňa razy bolýar. Gyz Erige ony gowy görýändigini, ýöne oňa ýönekeý oglanlaryň ýaraýandygyny aýdýar. Erik üç sany altyn basyp fontanyň içinde peýda bolýar. Ol şeýtan bilen uruşýar. A şeýtan bolsa hiç kim meň eden hyzmatymyň gadryna ýetenok diýip aglaýar. Şonda Erik ondan ötünç sorap, indiki dilegi, ýagny boýy uzyn, meşhur basketbolist bolasynyň gelýändigini aýdýar. Şonda Erik sport zalda peýda bolýar. Onuň boýy iki metr ýigrimi sekiz santimetr. Ol oýun gutarandan soň, interwýuda iki agyz sözi hem bir-birine çatyp bilenok. Ondan soň razdewalkada onuň ýanyna Elsin gelýär. Sebäbi ony ol duşuşyga çagyrmak isleýärdi. Ýagny ullakan banany görmek üçin. Erik bolsa oňa ilki eşigini çalyşjakdygyny aýdýar. Ýöne gyz hem onuň eşik çalyşyny görjekdigini aýdýar. Erik polatensasyny düşürýärem welin, ikisem haýran galýar. Sebäbi ol ýerde kiçijek banan bar eken. Gaharly Erik uçaltyny basýar. Ol birden bolnisada peýda bolýar. Şol wagt şeýtan kesel adamlaryň içmeli dermanynyň ýerine süýji şokoladlary goýýardy. Ol şeýtandan meşhur owadan hem-de bananynyň hem ullakan bolmagyny soraýar. Göz açyp-ýumýança Erik Meşhur şahyr bolup myhmanhanada peýda bolýar. Şonda Elson onuň ýanyna gelip, onuň goşgulary oňa ylham berýändigi hem-de oňa ýaraýandygyny aýdýar. Erik gyz süýji sözler bilen yryp, ony öz komnatyna getirýär. Ýöne komnata gelenlerinde Erigiň oglan söýgülisiniň bardygyny bilýärler. Erik ony görüp haýran galyp. Men, men oň ýaly adam däl diýip gyzdan pol salmaga çalyşýar. Ýöne onuň peýdasy bolmaýar. Ol ýene-de üç sany altyn basýar-da mekdepde peýda bolýar. Ol nähilidir başgarak dileg isleýändigini, ýagny adamlara peýdaly bolar ýaly zat isleýändigini aýdýar. Şol wagt ol Prezident Linkoln öwrülýär, ýöne ol prezidentiň öldüriljek wagtyna dogry gelýär. Ol o ýerden gitmekçi bolýar, ýöne Elsin ony saklaýar. Şol wagt ol telefon alyp, üç altyny basjak wagty, ony öldürjek bolýan adam peýda bolýar we oňa, Garaç diýip, üç sany altyny basyp ýetişýär. Ol öz iş ýerine dolanýar, Şeýtan bolsa oň bilen onlaýn gürleşýär. Şeýtan oňa ýene bir dileginiň galandygyny, ýöne Erik bolsa iki sanysy bar diýip aýdýar. Şonda şeýtan oňa birinji dilegi bigmak we koladygyny ýatladýar. Erik oňa gahary gelip, Sen meni aldadyň diýip gygyrýar. Işdeşleri ol öçük monitor bilen gürleşýändigini görýärler. Şondan soň Erik ybadathana baryp, ol ýerdäki ruhana, Hudaýa aýtjak zatlarym bar diýýär. Ol bolsa men arkaly aýdyber diýýär. Soň Erik ähli bolup geçen zatlary bir zat goýman aýdýar. Ol ýerdäki ruhany bolsa polisiýa çagyrýar. Polisiýa Erigi alyp gidýär. Şonda şeýtan polisiýa görnüşinde girip, Iň gowusy soňky dilegiňi aýt, bu ýerden çykyp gideriň ýaly diýýär. Şondan soň Erik türmede bir syrly adama gabat gelýär. Ol adam oňa Ruh seňki däl. Ol saňa Hudaý tarapyndan wagtlaýyn berlen zatdyr diýer. Şonda Erik ondan kimdigini soranda, Men prosta seň dostuň diýer. Ol uzak gije pikirlenip, oýlanyp çykýar. Ertesi gün bolsa ony ol ýerden goýberýärler. Ol şol öňki klubyna barýar. Ol ýerdäki gyzlar garry bolup görünýärdiler. Şeýtan Erig ofs alyp girýär. Erik soňky dilegi aýdasynyň gelmeýändigini, ähli zada öz güýji bilen ýetmek isleýändigini aýdýar. Şonda şeýtanyň gahary gelip, Kontrakt boýunça sen soňky dilegiňi aýtmalysyň. Eger bolmasa men seni şu ýerde galdyraryn diýip ony otly ýere eltýär. Erik bolsa bolýar, soňky dilegim Elsin bagtly bolsun diýýär. Şeýtan gözüni ýumýar we Erik sud binasynyň öňünde peýda bolýar. Şeýtan ony goýberýändigini aýdanda Erik haýran galýar. Şonda şeýtan kontraktda, eger-de Erik başga adamlara gowy zatlar dilese, kontraktyň ýatyryljakdygyny aýdýar. Alty müň ýyldan bäri birinji gezek gowy dileg eden birinji adam sen diýýär. Şeýtan oňa seň bilen işleşmek maňa ýarady diýer. A Erik bolsa meň seň ýaly dostum ýokdy diýer. Şondan soň Erik Elsine ony gowy görýändigini aýdar. Emma Elsin özüniň ýigidiniň bardygyny aýdanda Erik ony mertlerçe kabul edýär. Işde bolsa onuň üstünden güljek bolanlarynda Men siziň üçin masgarabaz däl diýip olara gowy edip düşündirýär. Şondan soň Erik öýüne gaýdyp barýarka, Elsine meňzeş gyz-a ot gelýär. Olar Fransiýadan täze göçüp gelipdiler. Filmiň soňunda bolsa şeýtan bilen syrly adamyň bir ýerde şaşka oýnap oturandygyny görýäris. Şunuň bilen bu günki gysga wideomyz tamam boldy. Eger-de wideomyz göwnüňize ýaran bolsa, laýk basmagy hem-de kanalymyza agza bolmagy unutmaň diýip, bu günlükçe siz bilen hoşlaşýaryn.